דאס איז די מתנה וואס דער רבי האט אונז געגעבן, דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה וואס הייסט התבודדות, התבודדות מיינט א מענטש זאל רעדן צו די אייבערשטער אויף זיין שפראך, אונזער שפראך איז אידיש, רעדט מען צום אייבערשטן אויף אידיש, יעדע זאך וואס מען דארף בעט מען דעם אייבערשטן אויף אידיש, יעדע זאך וואס גייט דורך אויפן מענטש, גייט דורך א שוועריקייט, א מענטש האט אריינגעפאלן אין א פלאנטער, ער ווייסט נישט צו וועם צו רעדן, וואס זאל ער טון, גיי אין א פלאץ ווי קיינער איז נישט דארט און רעד צו די אייבישטער אויף דיין שפראך, נישט דא קיין בעסערע זאך פון דעם. א מענטש מיינט, א חבר וועט מיר העלפן, דער וועט מיר העלפן, יענער וועט מיר העלפן, אז מען פארלאזט זיך אויף א מענטש, נאכדעם באקומט מען אזעלכע אינטערעסאנטע סורפרייזעס. מען ווערט געוואר דער מענטש נישט נאר ער העלפט מיך נישט, ער באגראבט מיך נאך. דאס איז די סוף, דא זעט מען קלאר די אלע מענטשן וואס פארלאזן זיך אויף א צווייטן, נישט נאר ס'העלפט נישט, מרא שרייבט אין די צוואה, איך בעט ענק מיינע טייערע קינדער תלמידים, וואס עטץ דארפט זאלט עטץ גיין צום אייבערשטן, זאלט נישט מורא האבן פון קיין שום מענטש, קיינער קען אייך גארנישט טון, און כל שכן זאלט עטץ נישט חנפ'ענען קיין שום מענטש, ווייל נישט נאר ער קען דיר נישט העלפן, מורא'דיגע מורא'דיגע לשון די צוואה, מהרש שרייבט אין שיחות מהרש, ער האט שוין געזען אסאך צוואות ביי אסאך צדיקים, אבער אזא צוואה וואס ער האט אנגעגרייט, פשוט אראפגעשריבן, קאנצעטרעיט, גענומען א קאנצעטרירט די די די אלע זאכן וואס מען האט שוין גערעדט פופציג יאר האט ער צוזאמגעלייגט אין אפאר דפים, ס'איז מורא'דיג מורא'דיג התחזקות ס'איז כדאי בחורים זאלן ס'האבן ביי זיך און כסדר לערנען, שרייבט מהרש א א מורא'דיגע לשון, כ'בעט ענק מיינע טייערע קינדער תלמידים תלמידים וואס זענען ווי קינדער, וואס עטץ דארפן זאלט עטץ גיין צום אייבערשטן, זאל ציש מורא האבן פון קיין שום מענטש, קיינער קען אים גארנישט טון, און כל שכן זאלט איצט נישט חנפ'ענען קיין שום מענטש, ווייל נישט נאר א מענטש קען דיר נישט העלפן, דאס איז איין זאך, ס'איז א שאדע צייט, זאגט מוהרא ש א מורא'דיגע מורא'דיגע זאך, אז ווען א מענטש פארלאזט זיך אויף א צווייטן, און נאכדעם שפעטער ווערט ער געוואר אז דער צווייטער האט אים בכלל נישט אינזין, קומט ער קומט ער צו גרויסע גרויסע, ווי זאגט מען עס אין אידיש, אכזבות גדולות. גרויסע אנטוישונגען, גרויסע סורפרייזעס, און ער ווערט אזוי צובראכן נאכדעם. ס'איז א שאד זיך צו פארלאזן אויף חברים, א שאד זיך צו פארלאזן אויף מענטשן. א מענטש זאל וויסן, איך האב קיינעם נישט אויף דער וועלט, נאר דעם הייליגן באשעפער. וואס איך דארף, רעד איך צו אים, ער פארשטייט מיך, ער וועט מיך נישט אוועקווארפן, ער וועט מיך העלפן, און איך רעד צו אים אויף פשוט אידיש, און איך בעט אים, באשעפער העלף מיך, איך וויל מצליח זיין, איך וויל זיין א ערליכע איד, מען דארף אזוי סאך בעטן דעם אייבערשטן צו זיין פשוט א ערליכע איד, בפרט יעצט אין זומער, דארף מען בעטן און בעטן אויף שמירת עיניים, מען גייט אויפן גאס דארף מען נאר בעטן שמירת עיניים, באשעפער העלף מיך, כ'וויל האבן ריינע אויגן, הייליגע אויגן, העלף מיך ארויס. דאס זענען די עיקר תפילה פון א איד, עיקר תפילה פון א בחור, נאך א תפילה אויף שמירת עיניים, נאך א תפילה אויף שמירת עיניים, בפרט זאל מען נישט גיין אויף פלעצער וואס וואס האסט א האסט צוויי וועגן אהיים צו גיין פון בית מדרש, האסט צוויי וועגן אהיים צו גיין פון שול, די וועג איז אביסל זויבערער און דו גייסט אויף די אנדערע וועג, שטייט אין די גמרא אז א מענטש גייט דורך אויף א פלאץ וואס וואס ס'איז דא מער נישט איידעלע זאכן, רחמנא לצלן, נקרא רשע, א מענטש האט צוויי וועגן אהיים צו גיין פון זיין הויז צום שול, פון שול צו זיין הויז, צוויי וועגן, איין פלאץ שטייען די פרויען און זיי וואשן קליידער, און איין פלאץ איז מער ליידיגער, דארף די מענטש גיין די לענגערע וועג, די איידעלערע.